Чӑваш Ен Пуҫлӑхӗн Указӗпе килӗшӳллӗн икӗ пин те ҫирӗм пӗрремӗш ҫула республикӑра Сор тата Хусан хӳтӗлев чиккисене тӑвакансен ӗҫ паттӑрлӑхне халалланӑ ҫулталӑк тесе йышӑннӑ. Шкулсенче ҫак ҫула халалласа уҫӑ уроксем, паттӑрлӑх сехечӗсем, куравсем тата ытти мероприятисем иртеҫҫӗ. Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫин шӑв-шавӗ Чӑваш Ене ҫитмен пулсан та пирӗн халӑх историне тарӑн йӗр хӑварма пултарнӑ. Вӑл тылра нушалакансен юнӗпе тата куҫҫулӗпе тулнӑ. Геннадий Никандрович Волков ячӗллӗ Аслӑ Элчӗкри пӗтӗмӗшле пӗлӳ паракан вӑтам шкулти вулавӑшра Астӑвӑм темӑпа асӑну куравӗ те йӗркеленчӗ. Кураври кӗнекесене вуланӑ май шӑпах асӑннӑ ҫулталӑкри историллӗ тапхӑрсемпе паллашма пулать. Унтанпа сакӑр теҫетке ҫул ҫитет пулин те ҫав вӑхӑтсене куҫҫульсӗр аса илме май ҫук. Историрен ҫакӑ паллӑ. Тӑван ҫӗршывӑн Пин тӑхӑр ҫӗр хӗрӗх пӗрмӗш ҫулхи Аслӑ вӑрҫи пуҫлансан хаяр та ирсӗр тӑшман вун-вун хулапа яла питӗ кӗске вӑхӑтра ярса илнӗ. Кӗркунне фашист Мускав ҫывӑхӗнчех пулнӑ. Ҫавӑнпа та чылай регионта тӑшмана чарма хӳтӗлев чиккисем тума йышӑннӑ. Ҫак пысӑк пӗлтерӗшлӗ ӗҫе васкасах чӑваш халӑхӗ те кӳлӗннӗ. Сор хӗррипе Улатӑр тӑрӑхӗнчен пуҫласа Етӗрнене ҫитиччен тата Сӗнтӗрвӑрри районӗнчен тӑвай таранах хӳтӗлев чиккисем чавма пуҫланӑ. Унта вун ҫичӗ ҫултан аслӑрах ҫирӗп сывлӑхлӑ ҫынсене явӑҫтарма сӗннӗ. Виҫӗ уйӑх ытла шартланма сивве чӑтса виҫҫӗр сакӑрвунӑ ҫухрӑм тӑрӑшшӗ танксем каҫмалла мар варсем чавнӑ вӗсем. Пӗтӗмпе вара пилӗк миллион купла шӑн ҫӗре хусканнӑ. Хӳтӗлев чиккийӗнче Сӑрпа Хусан хушшинче пулнӑ йывӑр вӑхӑтсем, астӑваҫҫӗ ватӑсем. Хӗвеле шакламалла кӗреҫе Йӑлум алӑра окоп чавнӑ кунсерен хӑйсене пач кӗрхенмен.
Ҫамрӑксем, ачасем, пӗчӗк аталанмӑшсем, вӑйран кайнӑ ватӑсем, мучисем, кинемасем чавнӑ, катнӑ ҫӗре. Ванҫӑшӑн кар тӑрса тӑрӑшнӑ, пуҫа усман, йывӑрлӑхра хӑраман, асапланан лайкашман. Сивӗ, йывӑр ҫав тери, анчах юрату вӗри. Тӑван ҫӗршыву пӗрре ҫӑнтарӑпӑр пурпӗрех. Вӑйпитти мӑшӑрӗсем, ывӑлӗсем, пиччӗшӗсем, шӑллӗсем, кӳршӗсем, фронтри паттӑр салтаксем. Ҫитерме ҫӗнтерӗве фронтпа тыл пулнӑ пӗрле. Сакӑр вунӑ ҫул хыҫра паттӑр ӗҫӗр асӑмра. Сурхусан нихҫан асран, каймӑ вӑтӑ ҫыннӑм сан. Тивӗҫлӗн хӳтӗлесе чӑтнӑ вӑр ҫунӑшӗне. Ҫамрӑк ӑру пуҫ таять, ӗмӗрех асра тытать. Тайма пуҫ сире чунтать, ан пултӑр вӑрҫӑ нихӑҫан. Хуласемпе ял поселок тавра оборона линийӗсем тӑвасси чӑнласах пӗтӗм халӑх ӗҫӗ пулнӑ. Чӑваш Енре вара вӗсене чавас ҫӗрте вун-вун пин ҫын ӗҫленӗ. Ахальтен мар Чӑваш Ен Пуҫлӑхӗ Олег Николаев Сӑр чиккин строительстви пирки астӑвӑма упрама чӗнсе калать те. Вӑл ҫак пулӑма халӑхӑн чӑн-чӑн паттӑрлӑхӗ тесе палӑртать. Пирӗн те ҫав паттӑрлӑха асра тытмаллах. Нимӗн те ан манӑҫтӑр.